Ями Мьюзик туган көнең белән! Язып куегыз календарьга 2026 ел яңа релиз. Тикшерүче буларак килдеңме?
Санэпидемстанция буларак юкмы сен? Пожарный. Роберт, әйдә инде бер инде иң мөһим сорау бир инде бер кешегә. У тебя такая фактура классная вообще. Мы сейчас художественный фильм снимаем, Денич Пучмака. Без тамашачыларга әйтеп куябыз алдан ук. Ул аның хәләл җефете түгел. Егетләр, әйдәгез әле фристайл.
Җәмәгать, сәлам. Сез минем канәгать чыраемны күрәсезме? Мондый канәгать чырай нибары туган көндә генә була бит. Әйе, җәмәгать, без туган көндә һәм кемнең туган көндә? дип сорау бирәсез сез. Э, Күрәм аны, син син ага. Без Ями Мьюзикның туган көндә аңа бүген, ягъни 14 март көнне Тугыз яшь тулды, җәмәгать. Без аларны котларга дип килдек. Карыйк әле нәрсәләр килеп чыкканын. Киттек. Ишетәсезме? Илгиз Шәйхрәзиев җырлый. Хәрефләр йөри. Синсез. Менә әгәр дә бу хәрефләрне җыйсаң, Илгизнең тагын бер яңа җыры барлыкка киләчәк. Мәсәлән, нпк ы, нпк ы, нпк ы. Шәп. Илгиз, Мыегыңа ура! Кара күрәсез ничек әзерләнә ул. Күрәсез ме шундый матур сөйли ул. Аның э, әйткән сүзләре дә э, шишмә кебек агала. Хо, ча, пата, тытым, ча, тыкытам, ча, тыта, тытам, ча. Синең өчен Ями Мьюзик нәрсә ул? Минем өчен Ями Мьюзик ул әле тавык кына түгел, ул әле э, ит кенә түгел, ул әле күкәйләр дә.
Күкәй.

Ә, минем яраткан музыка. Мин тыңлый торган ә, бердәнбер татар музыкасы. Менә шул, ну, минем дуслар, ә, якын дуслар, мин аларның туйларында булдым. Бар доказательства, как бы.
Яме музык минем өчен ул тегене Стив Джобсның Apple сыман. Стив Джобсның Apple кебек. Ә, Димәк, ә, карале сине Ничектер теге э, үземчә аңлыйм, димәк, бу э, синең лейблың кебегрәк яңгырый. Ильяска күрсәтмәгез только бу видеоны, Ильяска. Дөресен әйткәндә, без бит вообще Ями мюзикны 12 елда башлаган идек. Мин, Илдар Карим, Ильяс Гафаров, э, Илдар Карим Шаповда актерлар йортында диге. Шунда беренче безнең студия шунда барлыкка килеп инде. Без инде актерлар йортының акт актлар залында зал залы өстендәге каморкада Э, студиябезне ачып барлыкка килдек ул вакытны э, татар сәхнәсендә ул заманда альтернатив төркемнәр алай күп түгел иде әкрен әкрен елдан ел яңа жанрларда яңа исемнәр ачылып бара иде менә мубай алканат иттифак кебек төркемнәр э, мисалында әкренләп үсеп килде һәм без э, бу процессны ничектер ну, тизәйтергә теләп инде талантлы артистларны музыкантларны үзебезнең студияда җыеп алар белән ә, тәрбия эшен алып барып ә, алардан яңа җырлар яздырттык тудырттык аннары әкренләп клиплар төшерә башладык клиплар төшергәч әкренләп фестивальләр оештыра башладык Ну, шулай кайнап китте инде, менә шулай 9 ел кайнайбыз. Ями Music минем өчен ул кояш һәм җәй. Матур чагыштыра, карагыз. Һәм сыйфатлы музыка. Син монда нәрсә эшләп йөрисең? Мин монда җырлыйм бүген, җырлыйм. Безнең бүген целый сет була. Сет, сет. Целый сет була. Ями Music минем өчен ул көчле төркем. Төркем. Менә без, әйе, музыкант, музыкантлар җыелышы һәм без бер-беребезгә һәрвакыт ярдәм итәбез. ул э, музыкада да ярдәм итәбез тормышта да ярдәм итәбез менә шул әй команда гаилә дип тә әйтеп була инде конечно но әйе әйе но кайбер чакта мине э, илгиз шайхразиевның хатыны дип әйтәләр шуңа күрә мин гаилә дип әйтә алмыйм чөнки мин аның хатыны түгел
без моны ишеткән без моны күпме ишетәбез инде хаман хатыны хәләл җефете дип йөртәләр ләкин без тамашачыларга әйтеп куябыз алдан ул аның хәләл җефете түгел һәм ул әйе алай Тегесе дә аның хәләл җефете түгел, монысы да аның хәләл җефете түгел. Ә, Монда басып тора диярсез, ә? Махир Уйрахимбай үзе
Күзе һәм күзе һәм сүзе. һәм сүзе.
Синең өчен ями мьюзик, ями мьюжик, мужик нәрсә ул? Ну, миңа калса, беренчедән ул минем яшьлегем. Бу бит инде без бергә кечкенә чакта эшсезлектән тилмереп йөргәндә уйлап чыгарылган әйбер бит инде ул шулай туып киткән. М, м, м, м. Һәм икенче нидән караганда, ул ниндидер шундый татар халкының терәге, индикаторы. Не индикатор, а лакмусовый бумажка. Лакмус бумажка, дөрес. Татарча ничек була? Лакмус кәгазе. Кәгазе. Лакмус кәгазе, кәгазе. Менә татар халкында булган ниндидер үзгәрешләрне, ниндидер тайпылышларны, Ниндидер булган фракталь образованиеләрне я мюзик юнәлеше һәм хәрәкәте аша күреп була. Әгәр монда бар да әйбәт икән, димәк, бөтен халыкта ниндидер яхшы үзгәрешләр бара. Понимаешь? Шәп музыка ясыйлар, ансын беләм. Килешәм.
Мин миңа бу музыка бик тә ошый. Э, татар эстрадасы гомумән менә попсасы туйдырмадым мин әйтәм инде фирдүсләр ришатлар төхәтүл алар да булсын ник ник соң инде алардан башка да булмый бит инде халыкка алар да кирәк Әмма менә монсын мин күбрәк яратам, шәхсән үзем.
Менә җәмәгать, э, моны э, татар эстрадасында күреп булмый. Бу попса түгел. Алар үзләренчә нәрсәләр килештерәләр, э, нәрсәдер маташтыралар. Шәп музыка. Роберт, әйдә инде берәнде бер төп иң мөһим сорау бир инде бер кешегә генә син э, монда нәрсәгә килдең син монда нишләп йөрисең мин монда э, бүген тикшерәм тикшерүче буларак килдеңме тикшерәм бөтен санэпидемстанция буларак юкмы син пожарный пожарный или пожарникмы юк инде мин просто бүген не я мен мюзикның гонорары җитмәде миңа бас гитарага шуңа күрә алмаш төркеме белән бераз не сәхнәдә биеп торам. Син бүген алып барасыңмы?
Әйе, бүген без моны прожарка стилендә ясыйбыз беренче тапкыр, шуңа мин әз генә дулкынланам. Борчылма, син килүче. Миңа күп итеп импровизация эшләргә кирәк һәм ә, мин аларны күп итеп беләм. Ә, тамашачы белмәскә дә мөмкин кайбер кешеләрне, шуңа күрә теге кайбер мәзәкләр үзара гына шундый көлешәбез дә инде. Бәлки алар үтер, бәлки үтмәс, шуңа теге дулкынланып йөрим әле генә. Ә син ә, бу әлеге лейблда менә ә, күпме вакыт уз- уздырасың инде монда? Хәзер инде дөресен әйткәндә 9 ел менә иң баштан бирле мин монда. Әйе. Моннан. Әйе, әйе, чөнки мин әле безнең үзебезнең иң беренче э, студияне э, үзебез ремонтлап шулай Ильяс, мин анда бик күңелле иде. 9 ел элек менә башлап җибәрдек, Аллага шөкер, таралышмыйбыз. Димәк, бу инде бик матур күренеш. Мин бу лейблда эшләмим. Мин бу лейблда Ял итәм. Иҗат итәм. Рәхәтләнәм. Аны эш дип атый алмыйм. Иҗат итәм. Лейблның кардәше дусты инде, әйме? Әйе.
Шулай чакыралар, син киләсең. Син алар белән э, рәхәтләнеп бергә иҗат итәсең. Әйе, һәр вакыт.
Ә бармы менә әлеге лейблда синең яраткан артистларың? Кемнәр белән рәхәтләнеп э, эш итәсең? Иҗат итәсең. Ну мин гомумән Зәринә Вильданова, Илгиз Шәхразиев белән иҗат итәм. Усал белән иҗат итәм. Кейру белән иҗат итәм. Һәрвакыт Илнар, Илнар белән безнең бар бер трек. Бәлкем тагын 5 елдан икенче трек чыга. Шуңа күрә релиз язып куегыз календарьга 2026 ел. Яңа релиз. Кил, кил, килдем, әй, карарга, тыңларга килдем. Э, беренче тапыр бик тә зур теләк белән килдем. Нәрсәгә килдең?
Кем өчен килдең?
Э, кайда күп татарлар яши, шунда һәрбер җирдә йөрим. Бүген дә э, күп татарлар җыела дип әйттеләр дә. Мин десант белән килеп төштем сразу. Биергә килдем. Янына.
Булыр микән?
Монда биеп тә була, монда рэп укып та була, монда хәтта татар халык җырларын башкарып. У тебя такая фактура классная вообще. Мы сейчас художественный фильм снимаем День Чепчмака. Будешь, вот будет... Чепчмака, а не... Нет, будешь играть этого корреспондента, вот, вот самого себя. Буду. Буду.
А, отлично.
Я готов. Сөйләштек.
Я мин әзер что. Ну, ниһаять. Ниһаять түгел әле. Икенче елга 10 елга нишләп 9 еллыгын үткәрергә булдыгыз? Икенче елга бит аны тагын да матуррак, гөрләтебрәк эшләп буладыр, шулай бит. Без сон артыннан кумыйбыз. Безгә теләсән дип поводта ярый инде бәйрәм ясарга, концерт ясарга. Бигрәк тә менә менә шулай күзгә күз э, тамашачы белән очрашып аңа тере уен коралларында музыканы уйнарга без һәр вакытта әзер.
Ями мьюзик туган көнең белән! Эх, бер кеше дә юк икән. Ярый, э, бу бүлмәдә калып торсын минем котлавым. Барыбер кемдә булса керә бит, э, кемдә булса ишетер. Туган көнең белән дип. Мин сине туган көнең белән котлыйм. Мин сиңа көчлерәк булырга телим. Тагын да күбрәк концертларың булсын, акчаларың булсын, кешеләрең булсын, җырларың булсын. Ух, йо. Юк, юк, анысы миңа. Син анысы мине котладың, монысы мине котладың. А хәзер Ями Мьюзик.
Мин сиңа синең туган көнең белән котлыйм. Туган көн ул дөресен әйткәндә, ул кешегә дә карата, ниндидер булса проектка да карата, ул туган көн ул бик мөһим көннәрнең берсе. Инде чын күңелдән шушы матур бәйрәмнәр белән чын күңелдән тәбриклим. Киләчәктә дә туган көн кебек матур көннәр, якты көннәр көтеп ала торган көннәр күбрәк булсын тормышта. Һәм матур итеп тамашачылар белән аралашып, инде үзеңнең язган җырларыңны, теләкләреңне тамашачыларга җиткереп, матур итеп яшәргә һәммәбезгә дә Ходай насыйп итсен. Амин.
Рәхмәт. Бу иң шәп котлауларның берсе. Yummy Music.
Менә шундый булып калыгыз.

саекмасын. Ями мюзик тугыз яшь. Вроде карт, а вроде яшь. Котлыйм, яратам, бәхетле булыгыз. Үз җимешеңне котлый аласың хәзер менә камерага карап. Егетләр, кызлар, безнең тамашачылар, безгә булыша торган барлык дуслар, коллегалар, сезне барыгызны да 9 еллык юбилей түгел, туган көн белән котлыйм. Алга таба шулай бергә җыелышып, матур итеп бәйрәм итергә язсын. Егетләр, әйдәгез әле фристайл. Егетләр.
Сызыгыз әле монда, нәм. Ями Мьюзикның э, бүген туган көне. Кояш, җәй, э, ароматный э,